The Chin Post nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Sikpar kularuk zanlei thawng chimnak kan thawk ṭhan cang lai. Kan chim dingmi thawng tlangtar cheukhat hna cu. Mungyua Mandalay lampi ah SS ralkap nih zulhmi motor panga bom puahhnawh in doh an ton caah pasarih an thi. Lawnlung ah Phyusawṭhi hruaitu telh in Phyusawṭhi pali fimhlawm an tawng. Tlerhkhonhnak an tuah hnu ah innkhat minung pakhat tiin ralkap training an kaiter hna. Sagaing Mungyaw ah sac ralkap motor bomb puahhnawh an ton caah hleikhat an thi. Dimoso kahdohnak ah sac ralkap pahra an thi. Ramchung thawng ka rak chim lai. Mungyaw Mandalay lampi ah sac ralkap nih zulhmi motor panga bom puahhnawh in do an ton caah pasarih an thi. Mungyaw Mandalay lampi ah as Israel kap hna nih an zulhmi mawṭaw panga cu bom puahhnawh in doh an ton caah as Israel kap pasarih an thi tiah CDSOM phu in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. November kul le nga chunhnu suimilam pahnih hrawngah Nga Yung le Natye Gangkar Mandalay in Mungyaw lei ah Mungyaw lei ah tualchungmi hna mawṭaw bantuk lemcang in a chuakmi as Israel kap mawṭaw panga cu Hmunthum ah bomb puahhnawh in kahdoh an ton caah sac ralkap pasarih hrawng an thi, hliamhma tuarmi an tam, tiah theih a si. sac ralkap bomb puahhnawh in doh a dohtu hna cu Myangpeng tualchung hriamtlai phu hna le CDS OM chaklei Tatkwe pathum le Tatkwe za le pahnih phu fonh hna an si, tiah theih a si.

LLCDF in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Phyusawṭhi hruaitu Daw Wing Khain Caw cu tilei ralbawi pakhat i a nu a si i mipi hna hramhram in a thattu a si tiah LLCDF in ṭuanvo ngeitu nih cun a chim. Chohni Mo khua Phyusawṭhi hruaitu Chit San Mawng cu ti lam lei in rithaisi, zu le beer a phortu a si. As is ralkap nih tilam lei kal dingin lam an hmuhsak i palik sakhan ah khua a sa tawnmi pakhat a si tiah a chimchap. Phyusawṭhi phu hna cu tilawng cungah fimhlawm an ton hnuah palek phu hna nih mipi sinah an firmi thilri zong kan chuh khawh hna tiah LLPDF nih cun theihternak an tuah. An sin in lakmi thilri hna cu Suṭhi pahnih, platinum ṭhi pathum, kuttong hrolh pariat, hnaṭawnh phun hnih, van hrolh pahnih, phaisa sing thum le sing sawmthum le sing khat le sing sawmthum le sing khat le thong sawmriat, wokki-tokki pakhat, Nam a saumi le a tawimi he tiin pathum, phaisa bawm bawmkhat, phone card panga, memory card pahnih, phone tunnak hri pahnih le khual cazin min lakmi catlap pahnih kan lak tiah Lawnglawng PDF nih cathanh an chuah. Chichaih peng tualchungmi umnak sac ralkap nih an khangh caah inn zakhat leng a ciam. Skyram ṭhen ṭhi chaih peng, Su Poh Chawng khua cu sac ralkap nih November kulanga zanlei ah an khangh caah inn zakhat leng a ciam, tualchung mi hna an zam dih tiah Tidzian Revolution TR nih cathanh an chuah. November kulanga zanlei suimilam panga hrawngah sac ralkap Thiusoṭhi le SNAT in ralkap minung thazaang zahnih leng nih Su Poh Chawng khua cu luhhnawh in an khangh. Khuapawng hrawngah sac ralkap an um caah hmanthlak zong kan tuah ngam lo tiah tualchungmi hna nih an chim. Supoh Chawng khua in tualchungmi pakhat nih cun Ṭhi Chaih peng Supoh Chawng khua cu sac ralkap le Phyu-Sawṭi phu minung thazaang zahnih leng nih an khangh caah inn zakhat leng a ciam. Khua chung ummi tar le ngakchia mipi hna cu a himnak hmun ah an zaam hna tiah tualchungmi hna nih an chim. Supoh Chawng khua cu Ṭhi Chaih he aa neihnak bik khua pakhat a si i sac ralkap nih ṭhi chaih khawpawng hrawng khua hna cu pehtlai in an khanghpiak hna tiah theih a si. Kanbalu peng khuasarih in tualchung mi a thong renglo an zaam. Sakae ramṭhen Kanbalu peng chungah sac ralkap nih rallam an sial caah khua sarih in khuami a thong reng lo cu nihin November kul le ruk zinglei ah an zaam hna tiah Cunhlah Kanbalu peng ah cawlcanghnak a tuahtu phu hna nih an thanh. Kanbalu peng Kudawngbu Khahmahya zathum sawmruk thum in minung thazaang sawm nga le pathum cu nihin November kul le ruk zinglei suimilam pariat le cheu ah Rallam sial in khuachung ah chekhlatnak an tuah tiah theih a si. Rallam sialtu a si Israel ralkap hna cu Chad kung, Kainmah, Siasawng, Mittalin kung, Naw kung, Zingkanah le Sawphiu kung khua tiin khuasarih ah khuami a thong reng lo cu an umnak in kaltak in an zaam hna tiah theih a si. Atu ah rallam sialtu a si Israel ralkap hna nih nihin November kul le ruk zinglei suimilam pakua luan Chatkung khua in an chuah hnuah Zawchawng khua cu hriamnganka in an luh hnawh hna tiah theih a si. As Israel kap nih uknak an lak hnuah nu minung hleisarih tlaihhrem an tong. An nun buin minung pakul meikhang an tong. Myanmar ram chungah sac ralkap nih hramhram uknak a lak hnuah nu minung hlei sarih tlaihhrem in thah an tong i minung pumkul tu cu an nun bu in meikhangh in thah an tong. Nu thah a tongmi dihlak hi zathum leng an si tiah FEM nih cathanh an chuah. sac ralkap nih hramhram in an thahmi nu hna cu ca cawng liomi siangngakchia, lamzawhnak a tuahtu, sianginn cachimtu siasiamah, silei siamah, Cozah rianṭuantu hna, metil ah ramkhel lei cawlcanghnak a tuahtu hna, dawr thil zuartu hna le sac ralkap ukdohnak a tuahtu hna tiin rian kip a ṭuanmi hna le tualchungmi nu zathum leng thah an tong. sac ralkap uk duh lo langhter lamzawhnak ah a rak i telmi sile sayamah Daw Za Li le Sayamah Daw Khin Hnin Wai hna cu thonghnih kul le hnih June thla chung ah Magway ramṭhen ah meikhangh in thah an rak tong. Tha a tongmi nu hna chungah minung sawm nga le pariat ah kum hleihnih tang ngakchia sawm thum tha an tong i cu chungah a tlawm bik minung hleihnih hi sianginn hman a kai rih lomi ngakchia an si tiah an thanhmi ahcun an langhter chih. SAC ralkap uk duh lo lamzawhnak ah minung za le minung za le hleikhat tha an tong i cu chungah cun silei siam ah tinza hing cu thonghnih kul le hnih March thla Sakae lam zawhnak ah hliamhma tuartu hna bawmhnak a pek hna lioah a lu ah meithal kah a ton caah a nunnak a rak liam. A tlawmbik minung sawmli hi sac ralkap kut in tlaih an tong i hren an si lioah thah an tong i minung pakul cu an nun bu in meikhangh in thah an tong tiah an thanhmi ahcun an langhter. Cun thong hnih kul le hnih April thla chungah kum hleili ngakchia Mah Miu Miu Ṭhwe cu Magway ramṭhen ah sac ralkap nih an tlaihhrem hnu ah a nun bu in mei an rak khangh caah a nunnak a rak liam. sac ralkap nih an tlaihhrem hna hnu ah tha a tongmi hi a tlawmbik hlei sarih an si lai tiah langhter a si nain tutan ah langhtermi hi fiang tein cazin lak khawh a si lo caah hi nakin a tak thil a cangmi ah a tam deuh kho tiah an thanmi ahcun an langhter chih. Tlirhkhonhnak an tuah hnuah innkhat minung pakhat tiin ralkap training an kaiter hna. Sakae ramṭhen Kambalu peng khua pakhat ah khuami hna cu Pyu Saw Ṭhi nih innkhat minung pakhat raltuk training nan cawng lai tiah tlirhkhonhnak he an auh hna tiah tualchung mi hna nih an chim. A luancia November ni hleikua ah Kanbalu peng Kanphyu khua komh Singnah khua ah khuami hna cu Phyusawṭhi phu hna nih biaruahnak ngeih in an rak chimh hna. Phyusawṭhi phu minung thazaang sawmli hrawng cu meithal i puah pah in November ni hleikua ah Singnah khua chungah an lut i ton biaruahnak ngei dingin khuami hna cu an auh hna. Inn khat ah minung pakhat nih ralkap training nan kai lai. Hmun dang ah a ummi nan fale Mino inntlung dingin nan chimh hna lai, nan auh khawh hna lo a si ahcun a ummi paoh nan kai lai tiah an kan ti. Khuachung um mino hna cu pum pawcawmnak caah hmundang ah an chuak hna. Khuachung um innha kum sawmruk, kum sawmsarih hrawng nu he pa he sawmthum rawnhrawn nih Ralkap training cu an kai, tiah khuami pakhat nih a chim. Ralkap training a petu phyusawṭhi hna caah innkhat ah phaisa thong sawm thum, facang dip khat, chiti langkhat na pek lai tiah tonbiaruahnak ah phyusawṭhi nih an chim. A luancia November ni kul in nihleili a luancia November ni kul in nihleili rau ralkap training kai a si cang i thawngpang leng ah a chuak sual lai tiah khuami hna cu An phone an fimpiak hna, cun nihin November ni kul le naruk zinglei in khuachung ah luhchuahnak an phih hna tiah theih a si. Singnak khua cu chungkhar sawmsarih hrawng le milu zahnih renglo an umnak khua pakhat a si i khuachung mino tam deuh cu hmun dang ah pumpawcawmnak ding caah an chuak hna tiah theih a si. Pale myuhmah palik sakhan le zungkip fonh zung doh an tong i pathum an thi. Sakae ramṭhen pale peng pale myuhmah palik sakhan le zungkip fonh zung cu November kuleli zanlei ah tuahchung hriamtlai phu nih hriamngan le hriamhme hmang in an kahdoh hna caah pathum an thi tiah Ciatanat phu in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Suimilam pasarih hrawngah kahnak kan thawk, phuli in kan i ṭhen, palik sakhan le zungkip fonh zung cu a naih tein kan kulh i kan kah. Anmah lei in an i venning a ṭhat tuk ve caah minung pathum lawng an thi tiah kan theih, tiah a chim. Kahdohnak ahcun ATMM, 60 mm hriamngan hmang in kan kahdoh hna caah sac ralkap lei nih an kan kah ve nain tualchung hriamtlai phu fonh lei hliamhma tuarnak um loin hnu an tolh kho tiah theih a si. Sihni u phu Sihni u phu phu kum sarih thong thlak ding in biakhiahnak an tuahpiak. Vawlei lei le human rights kong ah bawmhnak a tuah tawntu Sihni U Phu Phyu cu November ni kul le ni nga ah Butachawng pengkomh biaceihzung nih phungrelnak caang pohmah za le kul le li e in kum sarih thong thlak ding le phaisa thonghra liam ding in biakhiahnak an tuahpiak biakhiahnak an tuahpiak tiah min langhter a duh lomi Sihni pakhat nih a chim. Zeiruang ah dah atu bantuk phungrelnak caang in hmalaknak an tuahmi kong ah Thil sining fiang tein ka chim kho rih lo tiah cu sihni nih cun a chim chap. U Phu Phyu cu a luancia thonghni kul le hnih March thla ah Zengkung ah tlaihkhih a rak tong tiah theih a si. Tlaihkhih a rak ton hlan ah Phu Phyu le Law Farm honnak a tuah i US ralkap nih hramhram uknak an lak hnu tlaihkhih a tongmi hna caah upadi in i vennak ding caah a tawlrel piak hna. RFA nih an khawmhsuatmi cazin ningah sac ralkap nih hramhram uknak an lak kum khat leng chungah sac ralkap uk duh lo ruang le ramkhel lei ruangah tazacuai a tongmi hna tawlrel piaktu telh in sihni kul le thum tlaih an tong cang tiah an langhter. Sakain Mungjaw ah sac ralkap motor bom puah hnawh an ton caah hleikhat an thi. Sakae ram ṭhen Mungyaw le Sakaing kar lampi ah sac ralkap motorun kul le nga le Minmu khuachung ah ke in runvennak a tuahtu sac ralkap hna cu November kul le nga ah bomb voi nga tiang puahhnawh in doh an ton caah sac ralkap phlekhat hrawng an thi tiah People's Army to Fight Dictatorship in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Mungyaw in Sakaing lei ah copper phorhmi motor cu A lakapah le Vuanpi khuakar ah voili tiang bom puahhnawh an tong i Minmu chungah ke in runvennak a latu sac ralkap hna cu voikhat bom puahhnawh in doh an si tiah PA bom puahhnawh in doh an si tiah PA FD phu nih an chim. Bom puahhnawh a tongmi motor cu khor chungah a tla. Cu chungah cun minung paruk an thi. Minmu khuachung ke ralvengtu a si Israel ralkap hna cu zanlei suimilam pali le minit hleili ah bomb puahhnawh an ton ṭhan caah sac ralkap panga an thi, tiah CAFD in ṭuanvo ngeitu nih a chim. Nihin November kul le ruk zinglei suimilam pasarih le minit pakul ah a rawkmi A rawkmi mawṭaw le a thimi hna ruak cu as Israel ralkap nih thir kham mawṭaw pahnih in minung thazaang zakhat hrawng nih Mungzua lei ah an kalpi hna tiah tualchungmi hna nih an chim. Cu kahdohnak cu People's Army to Fight Dictatorship (TDCOI) (DK), TDF MMU, People's Night Defense Force (MMU), Tawngta People Defense Force le DBBF mimu phu fund hna nih an kahdoh hna tiah theih a si. Dimawsaw kahdohnak ah US ralkap pahra an thi. Gaza ramkulh Dimawsaw ah US ralkap le tualchung hriamtlai phu kar kahdohnak ah US ralkap lei in minung pahra an thi tiah theih a si. November kul le nga zanlei ah Demoso nichuahlei ah US ralkap le tualchung hriamtlai battalion thongkhat za le pakhat Central Special Force kar kahdohnak a chuak. Cu kahdohnak ahcun US ralkap lei in minung pahra an thi tiah theih a si. Kaphnih kar i kahdohnak chungah US ralkap lei nih Luaikaw khuachung in hriamngan he pehtlai in an bawmh hna caah An bawmh hna nain tualchung hriamtlai phu lei hliamhma tuarnak um loin hnu an tolh kho ṭhan tiah Battalion thongkhat za le pakhat Central Special Force Headquarter nih cathanh an chuah. Myanmar ram pumpui huap nikhat chungah sac ralkap kul le khat an thi. Myanmar ram pumpi huap November kul le nga nikhat chung kahdohnak ah sac ralkap kul le khat an thi tiah tawchung hriamtlai phu hna nih an thanhmi cazin ningin theih a si. sac ralkap le tawchung hriamtlai PDF kar i kahdohnak ah tawchung hriamtlai phu PDF lei in minung pali an nunnak a liam ve tiah theih a si. Zanlei kan thawngchimnak cu hi vial in kan donghter rih lai. Thazaang a kan petu nan dihlak cungah lunglawmhnak chim cawk lo kan ngei. Kan YouTube channel The Chin Post TV channel hi subscribe kan tuahpiak cio dingin kan in sawm hna.